Дыууындыггӕгӕм сӕр Зӕд мын фенын кодта Хуыцауы ӕмӕ уӕрыччы бадынӕй дзӕнхъайау цы ӕрттивгӕ царддӕттӕг цӕугӕдон калди, уый. Уый калди сахары уынджыхы астӕуты. Йӕ иу фарс дӕр ӕмӕ йӕ иннӕ фарс дӕр рӕзыд, афӕдз дыууадӕс хатт дӕр былмӕй дыргъ чи дӕтты, уыцы царды бӕлас. Бӕласы сыфтӕртӕ адӕмтӕн уыдысты ӕвдадзы хос. Сахары ӕлгъыстагӕй ницуал уыдзӕн, уым уыдзӕн Хуыцауы ӕмӕ уӕрыччы бадӕн, ӕмӕ йын лӕггад кӕндзысты йӕ цагъартӕ, фендзысты йын йӕ цӕсгом ӕмӕ йӕ ном фыст уыдзӕн сӕ тӕрныхтыл. Уым ӕхсӕв нӕ уыдзӕн, нӕ дзы хъӕудзӕн нӕдӕр рухс кӕнӕн, нӕдӕр хуры рухс, уымӕн ӕмӕ сын рухс кӕндзӕн Хицауы Хуыцау. Ӕмӕ паддзахиуӕг кӕндзысты мыггагӕй мыггагмӕ. Зӕд мын загъта: Ацы дзырдтӕ ӕцӕг сты, ӕмӕ сыл ис ӕууӕндӕн, ӕмӕ пехуымпарты йӕ удӕй разӕнгардгӕнӕг хицау Хуыцау йӕ зӕды рарвыста, рӕхджы цы уыдзӕн, уый йӕ цӕхӕртӕн равдисынмӕ.
Рӕхджы ӕрцӕудзынӕн. Ацы чиныджы пехуымпар ныхӕстӕ кӕмӕ хъарынц, Уый тӕхудиаг у. Ӕз иу ам федтон ӕмӕ фехъуыстон ӕппӕт уыдӕттӕ. Куы сӕ фехъуыстон ӕмӕ сӕ куы федтон, уӕд бакувынмӕ адӕлгом дӕн, уыдӕттӕ мын чи вдыста, уыцы зӕды къӕхты раз. Фӕлӕ мын уый загъта: «Афтӕ ма бакӕн. Ӕз дӕуӕн, де фсымӕр пехуымпартӕн, стӕй ацы чиныджы ныхӕстӕ кӕмӕ хъарынц, уыдонӕн се мкусӕг дӕн. Хуыцаумӕ бакув.
Ноджы мын загъта: Ма басусӕг кӕн ацы чиныджы пехуымпар ныхӕстӕ, уымӕн ӕмӕ рӕстӕг ӕрӕввахс. Ӕвзӕргӕнӕг дарддӕр кӕнӕт ӕвзӕр митӕ, чъизи адӕймаг дарддӕр чъизи кӕнӕт йӕхи, Рӕстгӕнӕг дарддӕр кӕнӕт раст хъуыддӕгтӕ, ӕмӕ сыгъдӕг дарддӕр цӕрӕт сыгъдӕгӕй.
Рӕхджы ӕрцӕудзынӕн, ӕмӕ мызд мемӕ ис. Алкӕмӕн дӕр ратдзынӕн йӕ хъуыддӕгтӕм гӕсгӕ. Ӕз дӕн Альфа ӕмӕ Омега, райдиан ӕмӕ кӕрон, Фыццаг ӕмӕ фӕстаг. Йӕ дарӕс чи ӕхсы, уыдон тӕхудиаг сты. Уыдзӕн сын царды бӕласы дыргъӕй бахӕрыны ӕмӕ сахармӕ дуарыл бацӕуыны бар. Куыйтӕ мӕ кӕлӕнгӕнджытӕ, хӕлдад ӕмӕ мӕ лӕгмартӕ, мӕн хуыцӕуттӕн кувджытӕ, стӕй гӕды митыл хӕс чи у ӕмӕ сӕ чи уарзы, уыдон та баззайдзысты ӕдде. Ӕз Йесо, мӕ зӕды арвыстон ӕппӕт уыдӕтты тыххӕй сымахӕн аргъуанты зӕгъынмӕ. Ӕз дӕн Давиды ӕвзӕр ӕмӕ байзӕддаг, тӕмӕнкалгӕ Бонвӕрнон. Уд ӕмӕ усаг зӕгъынц Арсу. Чи хъусы, уый дӕр зӕгъӕд Арсу!
Дойны кӕмӕн у, уый ӕрцӕуӕд! Ӕмӕ кӕй фӕнды, уый царды донӕй сӕтт лӕвар. Ацы чиныджы пехуымпар ныхӕстӕ чидӕриддӕр хъусы, уыдон ӕнӕ зӕгъын. Исты ма сӕм чи бафтауа, ууыл Хуыцау бафтаудзӕн, ацы чиныджы кӕй тыххӕй фыст ис, уыцы рынтӕ. Ӕмӕ ацы чиныджы пехуымпар ныхӕстӕй чи аппара, уый Хуыцауы ныхай фӕкӕндзӕн, ацы чиныджы фыст кӕй тыххӕй ис, уыцы царды бӕласӕй ӕмӕ сыгъдӕг сахарӕй. Ӕппӕт уыдӕттӕн ӕвдисӕн чи у, уый зӕгъы. О,
рӕхджы ӕрцӕудзынӕн.
Амен. Ӕрцу Хицау Йесо. Нӕ Хицау Йесойы хорзӕх уӕд алкӕимӕ дӕр.